Déi Lénk. Nëmmen nach e puer Deeg bleift Zäit, da gëtt zu Lëtzebuerg gewielt. Dofir dës Kéier bei Lénk TV déi grouss Linne vum Walprogramm a firwat et sech lount, déi Lénk ze wielen. Déi Lénk feiert am Januar hiert 15 järegt Bestoen. Mer sinn den Ausdrock, mengen ech, vum Verännerungswëllen an der Gesellschaft, dee sech mécht mat Nodrock, dee sech ëmmer méi mécht. Eis Memberen a Sympathisanten kommen aus deene verschiddenste Richtungen. Si komme vun de Gewerkschaften, vun de Sozialisten, vun deene Gréngen, vun de Kommunisten. Eis Diere stinn op fir deen, deen dat wëll an deen dat wëll unhuelen a bei eis kommen. Dat ass keng Schwächt an och kee Mangel u Kohärenz, mee dat ass Inhalt vun eiser Politik. D'Eenheet vun der Lénker ass eise Programm, an zwar vun Ufank un, soss hätte mer eis net esou gutt entwéckelt, well mer wëllen zesumme Politik maachen, fir déi Verännerunge vun der Gesellschaft unzegoen, déi eis Gesellschaft brauch. An déi Verännerunge sinn och nëmme méiglech an der Gesellschaft duerchzesetzen, mat breede Majoritéiten. Déi virgezunne Wahlen hei, mer hunn et schonn op eisem Wahlkongress gesot, den zweeten August an der. An enger anerer Maison syndicale, an deeër vu Bouneweg, sinn den Ausdrock vun enger déiwer sozialer an demokratescher Kris an der Gesellschaft. Sozial ass d'Kris, well et am Laf vun de Joren zu enger regelrechter Ëmverdeelung vum Räichtum komm ass, well et zu enger Muechtverschiebung komm ass, zu Gonschte vun deene Räichen, zu Gonschte vun deene Leit, déi all Dag schaffe ginn. An ech mengen, eng Muechtverschiebung, déi mär besonnesch hei zu Lëtzebuerg spieren, well hei och, an dat däerf een ni vergeessen, déi zweetgréisst Fongeplaz vun der Welt ass, eng vun deene wichtegste Schaltzentrale vun engem Kapitalismus, deen aktionärgedriwwen ass. deen net méi onbedéngt no de Wirtschaft kuckt oder no der Wirtschaftlechkeet, mee dee wierklech Actionnaire gedriwwen ass, dee gedriwwen ass vu méiglechst héije Profitraten. An dat fänkt un, sech och erfzefierwen op d'ganz Politik, déi gemeet gëtt. Et gëtt genuch Räichtum, deen hei geschafe gëtt vun deene Leit, déi schaffe ginn. E brauch nëmme gerecht verdeelt ze ginn an e muss demokratesch verwalt ginn. Dat ass am Fong och dofir, wou mär stinn a woufir mer kämpfen. A mer mengen, grad an engem globaliséierten Ëmfeld an an enger klenger an oppener Ekonomie muss de Stat handlungsfäeg bleiwen an däerf sech net vun den Hären Würth, Dennewald oder Konzem viru sech hindreiwe loossen.
Pickering Léiweng a Cargolux. Als Affären hu gewisen, wéi eng geféierlech Proximitéit et gëtt tëschent deene wirtschaftleche Kreesser an de politeschen Decideuren. A Wirtschaftspolitik, dat hu mer an deene leschte Joren ëmmer erëm mussen héieren, soll oder gëtt de facto ëmmer méi an obskuren Hannerzëmmere vun de Regierungsmembere bedriwwen. Obskur Hannerzëmmeren, aus deenen sech esouguer déi gewielte Volleksvertrieder verdammt no mol rauszehalen hunn, dat seet eis d'Regierung. Beim SREL a beim Bommeleeër hu mer dunn nach misse gesinn, datt et staatlech Institutioune waren, déi selwer kriminell gi sinn, datt et eng systematesch politesch Gesinnungsschnüffelei hei zu Lëtzebuerg an engem erschreckenden Ausmooss ginn ass a mär denken, a mat berechtegte Grënn, datt et se nach ëmmer gëtt. A mer hu missen erliewen, datt e Minister Drock op d'Justiz ausübt a probéiert, d'Justiz ze intimidéieren. Mer hu gesinn, datt déi Acteuren, nämlech d'Justiz an d'Press, och vun deene selwechte Leit ënner Drock gesat gi sinn. An zu gudder Lescht Wéi dann d'Faass iwwergelaf ass an et awer zu finalement Neiwahle komm ass, hu mer missen erliewen, datt d'Parlament, wat der Regierung d'Vertrauen implizit entzunn huet, datt dat Parlament huet missen demissionéieren an d'Regierung ass haut nach am Amt mat plein pouvoir. Dëst ass engem Rechtsstaat net würdeg.
All véierte Stot Huet Schwieregkeeten, virum Enn vum Mount mat sengem Akommes iwwer d'Ronnen ze kommen. All véierte Stot, dat muss ee sech mol op der Zong zergoe loossen. Et gëtt sécherlech nach Leit, deenen et gutt geet, mee et gëtt awer scho ganz vill, deenen et guer net méi gutt geet. An all zweete Stot, dee monoparental ass, vun enger Persoun mat engem Kand, huet Schwieregkeeten, fir mat deem Akommes, wat se zu Lëtzebuerg hunn, iwwer d'Ronnen ze kommen. Elo scho gëtt d'Schwieregkeet vu Jugendleche fir eng Aarbechtsplaz ze fannen, genotzt, fir Drock op de Mindestloun ze maachen, fir en zweeten Mindestloun anzeféieren a fir d'Prekaritéit ënnert deene Jugendlechen ze fërderen, fir hinne keng fest Kontrakter méi ze ginn. An och dee Wee si mer nach net um Enn. A wa mer e bëssen iwwer den Tellerrand kucken, da gesi mer, datt an Europa d'Halschent vun der Jugend keng Aarbecht méi fënnt. Et gi Länner, do sinn et 70 bis 80 Prozent vun de Jugendlechen, déi keng Aarbecht méi fannen. Mir wëlle méi wäit goen, wéi just ze verhënneren, datt et méi schlëmm gëtt. Mir wëllen, datt d'Produktivitéit, déi an deene leschte Joren, iwwerhaapt iwwer déi lescht, ëmmer permanent zouhëlt, sech an de leschten 20 Joer verduebelt, verduebelt esou héich ginn ass, datt de Räichtum, deen ëmmer méi, ëmmer méi Räichtum geschaaft gëtt, An deen net méi bei de Leit ukënnt. Mir wëllen dorunner eppes änneren. Den Aarbechtsgrupp Wunne wäert huet eng Broschür parat, fir datt Locatairen, mee och Proprietären, wëll déi wëssen och oft net, wéi d'Gesetz ass, mol ufänke wäerten, d'Gesetz ze respektéieren an datt de legale Kader anständeg wäert ugewannt ginn. An déi éischt Etapp ass, déi 5 Prozent mol anzehalen, déi ee pro Joer vum Wäert vun der Wunneng maximal däerf froen. Mee dono geet et drëm, déi 5 Prozent erofzekréien. Och déi sinn ze héich. Lénk Wunnengsbaupolitik ass eng volontaristesch, déi ab elo dofir suergt, datt all Joers minimum 6.500 Wunnengen duerch ëffentlech Hand gebaut ginn. Doduerch gëtt nämlech progressiv d'Monopol, wou déi privat Acteuren hunn um Wunnengsmoart, ofgebaut. An doduerch kréie mär alleguerten, d'Bierger an eben d'Politik als Ausdrock vun de Bierger, mol erëm Gestaltungsméiglechkeet op de Wunnengsmarché. Well mir kucken am Moment just no. Mir wëllen eng kontradiktoresch Debatt och mat anere Parteien, déi sech lénks soen. Mir wëllen eng kontradiktoresch Debatt mam Etienne Schneider, fir iwwer Aarbecht ze diskutéieren a Sozialstaat ze diskutéieren, fir ze wëssen, ob ee Loscht op haut oder op iwwermuer oder op iergend eng Kéier soll hunn. Mir wëllen déi Diskussioune féieren. Mir si bereet. Mir hu keng Angscht virun eisen Argumenter. Si hu vläit Angscht virun hiren Argumenter. Mech stéiert dat och e bëssen, datt nach keen op dëser Idee komm ass, mee héchstwahrscheinlech kann een nach eng Kéier déi Idee lancéieren, well mir sinn oppe fir all Dialog, Diskussioun, Debatt, Sträit, well mir wëssen, a wat fir eng Richtung mir ginn. A mir änneren net eis Meenung véier Woche virun de Wahlen, well déi, déi hir Meenung véier Woche virun de Wahlen änneren, déi ännere se héchstwahrscheinlech erëm eng Kéier véier Wochen no de Wahlen. An dat wëlle mer och eng Kéier emol diskutéieren.
Si si sech voll bewosst, datt déi Rezepter, déi vun der OECD kommen a vum en einfach kopéiert ginn, d'Schoul zum Spillball vun der Wirtschaft maachen, déi sozial Selektioun verschäerfen an d'Problemer net léisen. Mir wëllen déi grouss Ënnerscheeder ausgläichen, andeems d'Kanner vun Ufank un massiv gehollef kréien, notamment an de Sproochen. Herno am Lycée ass et ze spéit. Mir hunn och de Virschlag gemat, d'Lëtzebuergescht als Kommunikatiounssprooch ze stäerken a seng Utilitéit och als Alphabetiséierungssprooch zumindest ze diskutéieren. Wat mir wëllen, ass haaptsächlech mëttelfristeg eng gemeinsam Schoul fir d'Kanner bis zum Enn vun der Schoulflicht. Ech schléissen of, andeems ech betounen, dass d'Schoul dat wesentlecht Mëttel ass, Éischtens, fir mëndeg Bierger ze forméieren an domat d'Demokratie an d'Matbestëmmung ze stäerken, an zweetens, op de Beruff virzebreeden an domat d'Wirtschaft ze stäerken. Mir wëllen als als Lénk eng performant ëffentlech Schoul, soss geet et a Richtung sozial Diskriminéierungen a Privatschoulen. A mir ginn natierlech gefrot, Jo, mee Dir kritiséiert just, wat wëllt Der da? Mir wëllen en anert Europa. Da gesi mer natierlech gefrot, Wéi gesäit dat anert Europa aus? Mir hunn eng Äntwert dorop, déi vläicht net jidderee glécklech mécht, déi awer, mengen ech, e Wee weist, wéi een en anert Europa ka kréien. Mir wëllen net vun uewen erof iergendengem virschreiwen, wéi mer sollen all zesumme wunnen, liewen, schaffen an engem gemeinsamen Europa. Dofir, Mir brauchen europawäit eng ëffentlech Debatt, wou d'Leit kënnen matschwätzen a matdecidéieren, justement fir ze kucken, wéi wëlle mer all zesumme liewen. Eppes ass awer kloer bei deem neien Europa, bei deem aneren Europa, wat mer wëllen, dat ass, Mir wëllen en demokratescht Europa, e soziaalt Europa an och en ekologescht Europa.
Wat mer an der nächster Chamber mat méi Deputéier vertratt sinn, wat d'Gewerkschaften méi Gehéier fannen, och d'Ëmweltorganisatiounen an och déi Organisatiounen, déi fir Mënscherechter, Fräiheetsrechter oder géint d'Bespëtzelung antrieden. Ech mengen, dass fir sozial Gerechtegkeet a fir Demokratie a fir ekologesch Ëmgestaltung et eigentlech eng Majoritéit hei am Land gëtt. A fir déi Ziler kënnen all Lénksparteien vill Stëmme mobiliséieren, wa se et nëmme wëllen. Ech menge mer brauchen de Mutt, fir nei Majoritéiten an der Gesellschaft ze mobiliséieren, wäit ewech vun csv an DP. Dat misst méiglech sinn. Mir wëllen déi Partei sinn, déi eng fortschrëttlech, demokratesch a sozial Politikännerung zu Lëtzebuerg erëm an de Beräich vum Méigleche réckelt. an net virun de an net virun den herrschenden Verhältnisser knéit. All Stëmm fir eis ass duerfir eng gewonne Stëmm fir de Sozialstaat a fir d'Demokratie. Elo déi Lénk.